Хәерле кич, хөрмәтле сәнгать сөюче дуслар, килгән кунаклар. Саулармысыз, шушма моңнарын түземсезлек белән көтеп алучы мөхтәрәм тамашачылар! Йөзләгән чишмәләр бер елгага кушылган җир бар. Анда язмышлар, гореф-гадәтләр һәм җырлар үрелеп бара. Бу безнең Балта җире. Монда бабалары гасырлар буе бергә яшәгән кешеләрнең Йөрәкләре бергә тибә. Бу ритм, безнең уртак дибеш, безнең көч һәм байлыгыбыз. Туган җирем, сулышыңны тоям, Йөрәк тибешеңне ишетәм, Чык тамчысын җыям учларыма, Сусавымны басам инештән. Җәйләрендә күбәләкләр белән, Чәчәкләрдән кунып чәчәккә, Хозурланам табигатем белән, Туган җирем. Син бит йөрәктә. Туган туфрак, туган җир, туганнар. Болар безгә барысы бергә яшәү көче бирүчеләр, иҗатка илһамландыручылар. Туган җиргә, туган туфракка меңнәрчә җепләр белән берегеп үскән кеше туган ягын данламыйча булдыра алмый. Татарстаныбызның хәзерге тарихына нигез салган Дәүләт бәйрәмнәрнең иң әһәмиятлесе булган Республика көнен быел 36 нчы тапкыр билгеләп үтәчәкбез. Безнең бүгенге чарабыз шушы тарихи вакыйга алдыннан узуы белән аеруча истәлекле. Якынлашып килүче бәйрәм белән сезне! Каршы алыгыз! Сәхнәбез түрендә безнең көч бердәмлектә. Сәхнәдә районыбызның ясле бакча мөдирләре чыгышы.

Ике ай дәвамында сәнгать сөюче тамашачыларны үзенә җәлеп иткән Шушма моңнары иҗат фестивалена да йомгак ясар вакыт җитте. Тынгысыз хезмәт һәм җан җылысы кушылып барган бу фестиваль чын мәгънәсендә районыбызга, аның тырыш халкына ихтирам хисләре белән сугарылган иде. Фестиваль барышында Халыклар дуслыгы, хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарьлеге темасына аеруча зур игътибар бирелгән иде. Шулай ук халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукай иҗатына багышланган чыгышлар да һәркемнең йөрәгенә үтеп керде. Шушындый ыгы-зыгылы заманда халыкның күңелен сындырмыйча, рухи азык биреп, Шушма буен җыр-бию, уен-көлке белән тутырган һәвәскәрләребезгә, аларга матди ярдәм күрсәткән оешма җитәкчеләренә чиксез рәхмәтебезне җиткерәбез. Рәхмәт! Ә без исә алга таба концерт программабызны дәвам итәбез. Каршы алыгыз! Сәхнәдә юл төзү идарәсе егетләре Рәдис Галевзянов, Җәмил Марданов, Асаф Рахматуллин Юллар көтә дип җырлыйлар алар.

Көтәбез, әйтерсең, бу гомер зур вокзал. Көтәбез язларны ялгып ак кардан. Хафалы җаннарга бер файда булырмы? Мәңгелек Иделдә боз эреп акканнан. Көтәбез җомганы, көтәбез таңнарны, көтәбез көн тугач җиткәнен кичләрнең. Дөньяга туырга көттергән балаңның Күрергә телибез бишектән төшкәнен. Көтәбез бәхетне. Менә ул очрар дип, я теге чаттама, я явар күкләрдә. Түземлек калмагач, өметне йомарлап, сорардай булабыз. Үткәннән, сүткәннән. көтәбез. Соң ул серне кем бездән яшергән? Югыйсә, менә бит, учыңда бәхетең. Ашкынган йөрәкне тезгенләп чак кына, той гына. Күр генә яшәүнең рәхәтен. Февральнең карлары кетер ак карасаң. Болыты, бураны, әкият түгелме? Һәр иртән кояшы күренгән җомга ул. Кадерли белгәндә бердәнбер бүгенне. Яп-якты язларың, кап-кара көзләрең. Синдә бер шартсыз гап-гади көннәрдә булса, күзгә дә күренмәс рәшәне бәхет дип көтмәгез. Бу гомер болай да бер вакса. Рәсимә Вәлиуллина, Балтач шәһәр җирлеге.

Әтием, рәхмәт сиңа. Син миңа балачак бүләк иттең. Мин дә бит улым, авылда тудым. Сабый чагымда челтерәп аккан чишмә тавышында, талларга кунып сайраган сандугач тавышында ишеттем. Йолдызлы күкне, тулган айны күреп сокландым. Мин үзебезнең капка төбебезгә чыгу белән үземне яшел хәтфә җәйгән җиргә баскан кебек хис итәм. Үзем бәпкә үләннәре, вак ромашка, сары чәчәкләр мине ниндидер бер төрле сихри дөньяга алып кереп китәләр. Үзем яшел чирәмнән атлыйм, ә күзләрем тирә-якны күзәтә. Әнә, якында гына бормаланып инеш ага. Җәй көннәрендә анда каз, үрдәк тавышлары. Яз баш су буенда өянкеләр үсәлә. Яз башында алар яшькелт аксыл төскә керәләр. Җәй көнендә Яшел яфракка төренеп, авылга ямь бирәләр. Ә кичләрен, ә кичләрен кошларның матур тавышлары бөтен су буен җанландыра. Эх, әнием Газизә кебек чиләдем. Ул исән булган булса. Язмышымлыгына каршы, япа ялгыз яшь ана бик каты газаплар чигеп, кырда баласын таба. Тулгак тотып кычкыра ул, беркем булмый ярдәмгә, туры килә яшь анага, ялгызына бәбиләргә. Зәмхәрир суык көн була. Өшемәсен дип бала өстеннән күлмәген салып, үзе ялангач кала. Күлмәгенә төреп, җылыта ул баласын. Назлый. Күкрәгенә кысып, сизәме аерыласын. Иртән бала елаганга ир белән хатын килә. Күкрәгенә бала кысып, үлгән ананы күрә. Ананы җирлиләр болар шушы кырда үзәндә миләш китереп утырталар яшь ана каберенә исән калган ир баланы алалар үзләренә баласыз интеккән парны ходай балалы итә бала үсә мәхәббәттә ятим икәнен сизми бәхетле хис итә үзен Беркем ул серне белми. Ярата әти-әнисе, егет күңеле шатлана, тик кая гына йөрсә дә, ул гел кырга омтыла. Ярата ул киң үзәннәр, иреккә гел ашкына. Билгесез кабергә килеп, матур Чәчәкләр сала. Зарын сөйли. Дога кыла. Билгесе җан рухына. Яшәгән дә киткән кеше. Ни, ни кылгансың бу дөньяда? Ни кылганын белмим диде. Әнисе җавабында. Һәм барында сөйләп бирде. Кызыксынган малайга. Бу кабердә әниең улым, сине табуга үлгән. Соңгы киемен дә салып, синең өчен җан биргән. Җылыткан сулышы белән назлаган кулларында таптык сине нәкъ шушында, әнкәем кочагында. Җирләдек аны үзебез, сез аерылган урында. Кайтыйм өйгә. Ә син, улым, кал үз әниең янында. Ялгыз калгач, егет елый. Әнисе каберендә. Минем өчен биргәнсең син, кызганмый. Гомереңне дә үлемнән йомып калгансың, кочагында җылытып, кулларында йөртер идем. Булса сине кире кайтарып, салкында саулап калгансың, төреп үз күлмәгеңә. Ниләр белән түлим, әни, синең изгелегеңә. Яланкырда Әни бәгъре, туңасымдыр салкында. Үзең кебек җылтыйм әле. Күлмәгемне салыйм да. Өстеннән күлмәген салып, егет каберне каплый. Күз яшьләрен тыя алмыйча, Янәшә ятып елый. Ана кеше шулай инде. Газиз баласы өчен корбан итә ала гомерен. Кызганмый бер дә үзен. Ашыгыйк. Без дә исән чакта кадерләргә, сөяргә, гомер биргән өчен безгә игътибар күрсәтергә.

Әйе, улым, ул сине саклар, яклар. Килер бер көн синең исемеңне бөтен халык белер, таныр. Сезнең алда чыгыш ясадылар. Сибгатуллин Рафил.

концертыбыз бик жылы гына, матур гына башланып китте. Сездән бүген тамашачылар да аеруча ягымлы һәм алкышлар да бихисап күп. Шулай бит Ифат? Шулай, без дә бит үзебезчә тырышабыз. Тамашачыларга сүзләрнең иң матурларын, җырларның иң моңлыларын, биюләрнең Иң дәртлеләрен бүләк итәбез. Шулай бит? Әйе, чыннан да. Кара әле, ничә без бүген кич дәвамында концерт турында гына сөйләшәбез соң. Әйдә, Илфат, үзең турында бераз сөйләп җибәр әле. Җәй айларын ничек үткәрдең соң, ә? Рәхәтләнеп ял иткәнсеңдер инде. Ничек кенә әле, менә шунда шушма буенда җәй буе концерт карап, берсеннән берсе талантлы үзешчәннәребезнең Чыгышларына карап, сокланып, илхам алдым. Димәк, син җитәрлек энергия туплагансың шулай бит. Менә шуннан соң илхам килми дип ел буе зарланып кара инде аны. Лилия монда сиңа да җитәрлек әле. Күңелең ни тели, барысы да бар. Илфатның сүзләре белән килешсәгез, әйдәгез әле, бер гөрләтеп кул чабып алыгыз әле. Рәхмәт, Илсар, рәхмәт, дуслар. Бу алкышлар белән безнең артистларыбызны тагын да дәртләндереп җибәрерсез. Әнә, үзләрендә күренәләр. Каршы алыгыз, Шаян хикәя белән Әнвәр Бариев, мелиорация оешмасы. Икеле, икелеләр. Укытучысы Василёпа класс ишегеннән килеп керү белән ялт итеп Самат ягына карап алды. Малайның йөрәге жу итеп китте. Бәттә баш, сорья чак икән. Шулай булды да күрше партада кызлардан үткән дәрес темасын сорарга дип авызын ачкан иде. Тахта яннан таныш тавыш яңгырады. Самат бас. Самат басты. Агач, йорт, сыер сүзләрен күплектә төрләндерәләр. Сама тиешенен шундый җиңел булуына гаҗәпләнеп калды, әмма үзен бик тиз кулга алып, чатнатып җавап бирә башлады. Агач, урман, йорт, авыл, сыер көтү. Ничек, ничек? Агач, урман, йорт, авыл. Туктале, Сама, тукта. Тагын бер тапкыр уйлап кара әле. Бер агач, бер агач бит инде ул. Ә менә ике, өч, дүрт күп агач ничек була инде? Ничек булсын? Урман була. Шул да белмисеңмени, апа? Ярый, шулай да ди. Ә менә бу мисал. Бер чынаяк тора. Аны янда тагын берничә чынаяк тезелеп киткән. Шул күп чынаякны ничек атап булыр иде? Ничекме? сервис, хаман 390-90 самат акыллым, класс бүлмәсендәге бар шкафлар ничек була инде? Гарнитур, юк самат алай булмый, булмый, дәресеңгә әзер түгел син бүген, икеле. Икеле, икеле. Ә апаң атым, икеле икеләр, өчле өчлеләр, дүртле дүртлеләр. Халык биюе башкара Мәдинә Гыйззәтова, хуҗалык эксплуатация хезмәте оешмасы. Каршалыгыз.

Сәхнәдә үзенең ягымлы, матур тавышы белән Алия Гарифуллинаны каршы алыгыз.

тамашачылар да безнең белән килешерләр дип уйлыйм. Шушма моңнары фестивале быел җыр моңга гына гашыйк булмады. Биредә без район үзәгендә урнашкан оешмаларның хезмәт коллективлары турында тагын да күбрәк мәгълүмат белә алдык. Анда эшләүче кешеләрнең яшеренеп яткан талантларын күрә алдык, шулай бит? Шөкер, хезмәт коллективларыбыз яши, тырыш хезмәт белән киләчәккә таба атлый. Дөньялар тыныч, илләр имин, күк йөзебез аяз, якыннарыбыз исән-сау, гаиләләребез бөтен булсын. Бүген һәрберебезнең иреннәре ирексездән шушы сүзләрне кабатлый. Илебезгә килсен тынычлык! Мелиорация оешмасын тәкъдим итүче нәфис сүз остасы, Гөлфия Галәүтдинова бу чыгышында миллионлаган кешеләрнең теләкләре чагылыш таба. Илебезгә килсен тынычлык, укый Гөлфия Галәүтдинова. Быелгы көз никтер моңсу килде. Мәгариф идарәсе ветераны.

Тормыштагы тетрәнүләргә бирешмичә яшәргә көч, куәт бирә ул. Районыбыз үзенең күп милләтле халкы белән чын күңелдән горурлана ала. Алар үзара тыныч, дусларча тату яшиләр һәм тормыш матурлыгы хакына тырышып хезмәт итәләр. Үз телләрендә иркенләп сөйләшәләр, белем алалар, иҗат итәләр. Шушма моңнары фестивале барышында без бу сүзләрнең хаклыгына тагын бер кат инандык. Чөнки иҗат бәйгесе төрле милләт халыкларының җыр-биюләренә бик бай булды. Аларның йөрәкләргә үтеп керерлек дәртле биюләре, җырлары, үзенчәлекле башкару осталыклары елдан-ел камилләшеп, буыннардан-буыннарга матур бер Традиция булып тапшырылып килә. Хәер, сүзебезне озакка сузмыйча, тамашачыларның үзләренә бу матур мизгелләрне күреп, ләззәт алырга мөмкинлек бирик. Рус халык биюе сәхнәдә үзәкләштерелгән бухгалтерия хезмәткәрләре.

Кадерле дуслар, безнең Шушма моңнары фестиваленең йомгаклау концерты шуның белән ахырына да якынлашты. Синдә урман, синдә басу күлләр, синдә кеше эшчән, рухи пак. Кимемәсен шушы сыйфатларын Балтач ягы, безнең туган як! Әйдә, отла шулай киләчәккә, юлың синең туры, юлың ак. Орта барсын күркәм сыйфатларың, Балтач ягы безнең туган як! Менә бүгенге тантананың иң югары ноктасына күтәрелер. Ике ай дәвамында биредә барган иҗат бәйгесенә карата булган фикерләребезне. Менә Мөнәсәбәтләребезне җиткерер мизгелләр җитте. Шушма моңнары район фестиваленең 3нче сезонына йомгак ясау өчен сәхнәгә жюри рәисе Вакыйф Мансур улы Зәкиевны чакырабыз.